Roj baş, ez ê vidarim hûn baş bin, rewşa baş be. Îro ez ê bi kurtasî li ser kopulayê biaxivim. Berê min soz dabû hin hevalên xwe yê li ser Facebookê ku ez ê vîdyokê li ser kopulayê belav bikim. Bêguman berê jî min li ser Facebooka xwe pirse kiribû û gelek kesan bersivên xweş nivîsandin û min jî xwest ez vîdyokê li ser Kopulayê amade bikim û belav bikim. Ez ê bi kurtasî li ser biaxivim. Niha Kopula, ez ê yanî naverok wê bi vî rengî be. Kopula çi ye? Di kurdî de çawa ye? Neyîniya Kopulayê çawa ye? Di zimanên din de Kopula çawa ye? Niha bi kurtasî kopula peyveke latînî ye û tê mane yanî mirov di kurdî de dikare van navan lê bike weke bendikekê yan jî girêdankekê ye ku peywireke wê di hundirê peywireke wê ye gramatîkî di hundirê hevokê de heye. Lêkerên ku bêtir em ji wan re dibêjin lêkerên kopula yan jî lêkerên ku karê kopulayê dikin çi ne? Mînak di kurdî de lêkera wek bûn bi her du maneyê xwe di hundirê hevokê de kopula ye. Hesten di zimanê farsî de û jixwe bûden jî di zimanê farsî de zayin û vêrdin di zimanê Elmanî de û wekî din jî di Erebî de min ji xwe nivîsandine di Îngilîzî de di Elmanî de û bêguman di Kurdî jî de di zimanên hin di Ewropî de mirov dikare hin lêkerên din jî weke lêkerên kopûla yan kopûlayê li wan binere lê ew mijareke din in ha ez dixwazim tiştê ku ez dixwazim şirove bikim çi ye pirseke din li vir dibe ku mirov bike çima mirov ji lêkerên mîna ez dixwim re Nabêje kopula yanî mînak ez sêvê dixwim. Dixwim ji xwe cudahiya kopulayê û lêkerên kopula ê ne kopula ev in. Lêkerên kopula çawan in? Ew lêkerên yê ku maneya wan tune ye. Yanî dema ku em dibêjin ez ên ha werim ser mînak dema ku em dibêjin ez kurd im ev im bi tena serê xwe dema ku tu ji hevokê derxe ti maneyê nade ne yanî mane jê re tune yên. Heta dema borî dijî dema tu bêjî ez kurd bûm ew bûye bûm Tu ji hundirê hevokê derxe maneyeke wê tune ye, tenê funksiyoneke wê yê gramatikî heye. Lê em bêjin dema ku ez dibêjim ez dixwim li vê derê bi tena serê xwe jî maniya wê di hundirê hevokê jî di maniya wê heye û wateyekê dide ku bi tena serê xwe dikare di hundirê hevokê de kar bike. Anko kopula çi ye? Kopula yanî weke bendikekî di navbera yanî weke bendikekê yan girêdankekê di navbera em bêjin sere ya ku di hevokên navdêrî de bê tir çêdibe, sere û pêveberê de girêdankekê çêdike yan jî mirov dikare bêje Li gorî nerîna zimannasiya nû, li şûnan bêjin sere mirov dikare bêje em bêjin di navbera bikerê yan kirdeyê de û hêmanên din yê hevokê ku di hundirê hevokê de hene ew jî ku nomînatîv in girêdanekê di navbera wan de çêdike. Wek mîna gava tu bêje ez baş im li vir im girêdanek di navbera baş û ez de çêkiriye. Yanî her girêdanek di navbera hebûna wan da ye nîşankirin yan jî rewşa wan da ye nîşankirin, yan jî tu bêjî ez baş bûm û dî silvêderê bûm girêdanek di navbera ez û baş de çêkiriye, yanî girêdankek di navbera girêdan di navbera wan de çêkiriye. Niha di kurdî de çawayî bêguman mirov dikare bi berfirehî li ser biaxivin lê em ê ji dema niha de û dema borî dibê ka çawayî Wek li vê derê min nivîsandî dema niha di di kurmancî di ez kurd im, di soranî di min kurd im û dema borî di li vê derê di borî di çawa yê mînak ez kurd bûm yan min kurd bûm. Li vê derê evana em ji wan re dibêjin kopûla çima ji ber ku Di hundirê hevokê de tenê peywireke wan heye, ew peywira wan jî ew e girêdan di navbera ez û kurd de çêkiriye. Tenê ev karê wê ye. Ji bo wilo jî em jê re dibijin kopula maneyeke wê ya din tune ye. Dema ku mirov were em bêjin imê bi tenê binivsîne tu maniya wê tune yî yan jî bûm jî binivsîne tu maneya wê tune bêguman bûm biçekî ji im xurtir e lê ev karê wan in. Niha pirseke din heye ez dixwazim bi kurdasî li ser biaxivim mijareke din e lê ez dixwazim balê bikişînim ser. Di kurdiya standard yan jî kurmanciya standard de bi vî rengî tê nîvsandin yanî dûr tê nîvsandin yanî ez kurd dim wilo tê nîvsandin. Di ya soranî de Ez, min kurd im, pê ve tê nivîsandin. Bêguman ji alî bilêvkirinê de ya soranî rasttir e ji ber ku em nabêjin ez kurd im, em bêjin ez kurd im, ez baş im ne. Em bendikekê naxin navbera wan diyên mînak ez ba hûrîn, ez baş im bi vî rengî em wilo nabêjin ez baş im, em bêjin ez baş im ne. Yanî bi vî rengî tê xwendin û bêguman ji bo fêrkirina zarokan jî bi vî rengî çêtir e lê standard e. Ew meseleyeke standard ê di kurmancî de wan bi dûrî hevdût nivîsîne di soranî û kurdiya badînîn de yan jî kurmanciya badînan de dîs jî wan bi hev ve dinivîsînin û ez wê çêtir dibînim. Pirseke din bi kurtazî ez ê ser biaxivim piştre ez ê berdewam bikim. Gelek kes dibêjin ku ev lêkera bûnê ya dema nihayê bêguman ji bo fêrkirinê mirov dikare wilo bêje lê careke din jî min li ser nivîsand ku ev ne bûn e ji ber ku heger em kurdî bi zimanê pehlevî ve girêdin em dibînin heta roja îro Di farisî de jî heye û di pehlevî jî de hebû, pehleviya Sasanî ya. Mebesta min ew e wek mînak ez kurd hestem û heta niha di farisî de heye men kurd hestem. Ez bawer dikim ku ev jê hatiye yanî ji hestenê hatiye û ne ji lêkera bûnê hatiye. Ji ber çima? Ji ber ku di farisiya jiyana rojane de jî yanî dibêjin men Men em bêjin kurd men kurd em yan kurd em ne wilo men kurd em wilo dinîvsînin wan dûrî hevdû nanîvsînin yanî gava ku ew lêkera hestenê yan jî bi jê re bêjin ya bûnê dema ku dimre wan bi hev ve dinîvsînin û ne dûrî hevdû dinîvsînin û di farisî de jî ev her du form hene yanî em bêjin men kurd hest em yan jî men kurd em Her du form hene di jiyana rojane de ya xelkê bêtir ev form tê bikaranîn we zûlo bawer dikim jî ku kurdî ez kurd im yan min kurd im ji ez kurd hestem hatiye yan jî hatiye sivikkirin. Niha neyniya kopulayê çawayê neyniya wê du form di kurmancî de hene yan jî du form di kurdî de hene mirov dikare bêje yan bi giştî ya herî pir tê bikaranîn ya pêşîne ez Kurd nînim. Ew nî nî neyniya lêkera hestenê ye. Heta roja îro di kurdiya soranî jî dilo yî, di farisî jî dilo yî. Û ev ni weke yanî ew tîpên ke lijandinê yê di navbera ji bo du tîpên dengdêrnê yên cem hevdu. Ev formeke din di kurmancî de çêbûye, wek ez ne kurd im jî di kurmancî de çêbûye. Ez bawer dikim ev form hanê nû yan nû ye yan jî ji hin zimanên kevn di kurdî kurmancî de maye. Her du hene lê a gelekî berbelav di nava kurda bi giştî de forma pêşîn e û Formek din jî heye em ser piştiran dikarin ser biaxivin. Niha di zimanên din de çawa ye? Em bêjin du du zimanên din mirov dikare li wan binere, zimanê elmanî û zimanê erebî. Kopula çawa ye? Em bêjin ich bin Kurde û li vê derê heger em binerin ev bin ji vêr ba ji lêkera Zaynê hatiye. Û li vê derê di Almanî de jî ev kopulayî ji ber ku girêdanek di navbera Ich û Kurdê de çêkirî yanî ez Kurd im girêdanek di navbera herduwa de çêkirî û di Almanî de jî dema ku em bîn bi tena serê xwe dinivîsînin tu peywira wê tune ji bilî peywira girêdanekê çêdike. Bi rojekê em dikarin li ser biaxivin çima di hin zimanên hind û ewropî de lêkera bûnê di nîvê hevokê dite û çima li hineka çûyî dawî wek yan jî belkî mirov berovan jî bêje çima li hineka li dawî û çima li hineka hatiye nîvê wê mirov dikare rojekê li ser biaxive heger em li sîstema zimanê erebî binerin ene kurdî hûn yan ene kurdî li vê derê di zimanê erebî de ew kopûlaya ku lêkera em jê re dibêjin kewn bi carekê re hatiye avêtin û di zimanê erebî de mirov mecbûr e ku wê bavêje û çêna mirov bêje ene ekûn û Kurdî yen mirov wilo nabêje û di wê derê diqet hatiye avêtin lê dîs jî mirov wê diqedirîne gûman dike ku li vê derê kopulayek heye ew kopulaya hanê hatiye avêtin û ya ku girêdankek di navbera em bêjin sereyê yanî mubtede û pêveberê xeberê de çêkiriye kopulayek ji navçûyî ye û ev yanî em heger em li Kurdî binerin Kurdî jî gelekî nêzîkî vê bûye ku lê ker qet miriye ne wek zimanê em bêjin zimanê Elmanî ye, li vir bîn e û hîna lêker şûna wî heye lê di dema niha de bêguman di kurdî de lêker miriye. Tenê çi mane qertafên kesane mane yanî lêker qet di kurdî de miriye yanî em ne wek farisiya standard de men kurd hestem ew hestin hîna heye di kurdiya standard de miriye lêker qet miriye û li vê derê

Ez ê vîdar im ku nameya min gihiştibe we. Silav ji bo we. Heger pirsên we hebin hûn dikarin di komenta de binivîsînin, di şiroveyan de binivîsînin em bi hev re li ser biaxivin. Silav ji bo we.